Selâm aleykum, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Siziñle beraberlikte Qırım Müftisi Ayder İsa oğlu Rustemov. Allahümme allimna ma yenfauna, venfa bima allamtana. Malümdir, sayğılı musulmanlar, müminler, Soñ on geceniñ çerçevesindemiz. Malümdir, bu soñ on gece arasında Mubarek Qadir gecesi bar. Ve eger de şu ana qadar, şu anğa qadar yüregiñiz yımşamadı, Quran-ı Kerim oqurken ten bedeniniz titremedi, közler ağlamadı, ğamğa qalıñız. Qalmañız, daan vaqıt bardır. İnşalla Alla subhana taalâ belki de sizge bu Qadır gecesiniñ hayırına, bereketine nail olmağa nasip eyler ve öyle olsun ki, yeter ki siz bunı ihlâsnen isteñiz, yeter ki siz buña çabalañız, ğayret kösteriñiz. Sayğılı vatandaşlar, sayğılı musulmanlar, müminler! Keçken nefeslerde biz qayd ettik, Allahnıñ subhana taala ikmetini, ne içün O bu geceni bizden saqladı, tam ne vaqıt olğanını. Belli ki, biz daan çoqça ibadet yapayıq, daan çoqça Oña qoşayıq, dua eteyik, tek Oña Sarılayıq. Onıñ içün Alla subhana taalâ biznen bu ilimni saqladı ve köterdi velkil-velâ Peyğamberimizden Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Çoq insanlar soraylar, ya ocam, bizzat ne yapmalımız bu gece? Aytqanım kibi, bu gecede bizzat çoqça dua etmek, Namaz qılmaq tavsiye etilir. Meselâ, İmam-ı Şafii rahimehullah böyle tavsiye ete, Yüstahabbu, mustahaptır, insan bu gece kelgende, em künde, em gecede çoqça ibadet ve dua yapmaq, böyle tavsiye ete. Sufyan-e Thavri Alla ramet eylesin, böyle tavsiye ete, Men sevem bu gecede daa çoqça namazdan bile, baqıñız, namazdan bile daa çoqça dua etmege, böyle tavsiye ete. Yani çoqça ibadet ve çoqça Dua. Ya bazı insanlar sorayalar, ya belki men yolda qaldım böyle oldu, ya belki apayım belli künleri keldi ve o namaz qılıp olamay, ne yapsın? Elbette ki, bu ayat, çeşit türlü vaziyet ola bilir, amma kene de planlaştırmaq kerek öz vaqıtlarımıznı. Ğamda böyle insanlar qalmasın. Çünki Dahhak olğan, Alla rımet eylesin, salih insandan böyle laf kele bizge, o ayta ki, er bir insan Qadir Gecesinde yapqan hayır işine köre mıtlaqqa nasibini, nasipni alacaqtır, böyle buyura. Onıñ içün eger Qadınnıñ belli bir künleri olsa, kene de dua yapması mümkün, namaz qılmasa bile, Quran-ı Kerim oqumasa bile. Ve annemizge Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, rivayetine, o taraftan kelgen rivayetine köre, eñ hayır dua Qadır Gecesinde bu, Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'funi, Ey Allahım, sen afuv, bağışlaysıñ, sen afunu sevesiñ, maña afuñı, yani mağfiretini bağışla. Bu eñ hayır duadır ve bu duanı unutmañız ve çoqça-çoqça etiñiz. Eger siz yolda qaldıñız, kene de siz dua ete bilirsiñiz, hayır işler yapa bilirsiñiz ve inşalla siz bu yapqan hayırsever işleriñizge köre bir nasip alacaqsıñız mıtlaqa. Allahu subhana taalâ epimizge bu bereketli gecege bol-bol sevaplarğa nasip etmege nasip eylesin. Allahu subhana taalâ eñ qısa zamanda bütün mabüslerge azat olmağa, Vatanımızğa azat olmağa, işğalcilerni Vatanımızdan quvmağa, izzetimizge, devletimizge qavuşmağa, ğayrıdan tiklemege